Nawr, darllediad gwleidyddol gan Plaid Cymru.
Cymru, fy ngwlad, gwlad deg, croesawgar a gwlad cymunedol.
hunaniaeth Cymreig yn really bwysig i fi, cos mae fe'n rhoi rhyw teimlad o biau rhywle, ond hefyd beth sy'n arbennig, beth sy'n really special o hunaniaeth Cymreig yw bod e'n dathlu um, cynwysioldeb, yn dathlu positifrwydd a yr ymdeimlad o gymuned. Pan dyn ni'n mynd i'r gemau, pan dyn ni'n canu am o hyd, dyn ni ddim jyst yn canu am pêl-droed. Ie, pêl-droed yw'r ffocws, ond mae hefyd y catalydd am y rhyw fudiad gwleidyddol enfawr yn lle mae pobl o'r diwedd gyda'r hyder i ddathlu, i sylweddoli llwyddiannau a photensial Cymru a be allwn ni wneud fel gwlad annibynnol. Fi'n meddwl Plaid Cymru yw'r blaid amlwg sydd yn dathlu ein Cymreictod y fwyaf a felly mae fe'n cartref gwleidyddol naturiol i bobl. So ie, Plaid Cymru yw'r blaid i fi. Mae Plaid Cymru yn adeiladu Cymru i bawb, un sydd yn fwy cyfartal, ffyniannus ac yn fwy cynaladwy, lle gallwn wir fynd i'r afael â'r heriau sydd yn ein hwynebu, heriau a waethygwyd gan yr argyfwng economaidd sydd yn cael ei orfodi arnom gan San Steffan. Cymunedau gweithgar ni fydd yn talu'r pris wrth i gostau byw saethu drwy'r to. Dyw llafur yng Nghymru ddim i'w weld yn unman, a rydych chi a fi yn gwybod fod Cymru yn haeddu'n well.
Fi 'di tyfu i fyny yn Rhondda, so ma' cymuned 'di bod yn rhan enfawr o mywyd fi, a dyna beth ydw i'n meddwl yw Cymru, yw cymuned enfawr. Mae'r cymuned LGBTQ plus yn enfawr yn y Plaid nawr. Mae'n grŵp o pobl sy'n dod o mob le, dyn ni ddim jyst yn siarad un iaith, ni'n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffraneg, Arabeg. Mae'n gwych i gallu gweld Faint ni 'di dod gyda'n gilydd ac yn gallu tyfu gyda'n gilydd i helpu wneud ein cymunedau yn lle gwell.
Fi'n falch o fod yn Gymro ac yn falch o'ng ngwreiddiau, ond dydyn ni ddim yn cael ein gwasanaethu gan y rhai sydd mewn grym. Dyna pam wnes i gadael y Blaid Llafur a bellach yn falch o gynrychioli fy nghymuned yn ein Senedd fel aelod Plaid y Cymru. Achos Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd wir yn becso am cymunedau fel un fi. Yr unig blaid gyda gweledigaeth ar gyfer Cymru heddiw ac yfory.
I fi, mae fe'n Cymru sydd yn dathlu bob math o berson, bod ni'n Cymru teg, beth bynnag yw'ch rywioldeb, eich hil, eich crefydd, beth bynnag, fi'n credu dyna beth sy'n bwysig i fi am Gymru yn y dyfodol a'r Cymru gobeithio bydd Plaid yn gallu llwyddo i gael i ni. Mae Plaid Cymru yn cynrychioli popeth dwi eisiau um, am Gymru. Mae fe'n plaid sydd yn, yn brwydro dros Gymru a dim ond Cymru. Fi'n credu dyna beth sy'n bwysig i fi.
Mae Plaid Cymru yn rhoi mwy o arian ym mhocedi pobl gyda chinio ysgol am ddim i blant ysgol gynradd a gofal blant am ddim i blant dwy oed. Ac yn dangos y gwahaniaeth y gallwn ei wneud pan fydd gan Gymru'r grym a'r gallu i wneud ein penderfyniadau dros ein hunain. Mae Plaid Cymru yn blaid sydd yma i gynrychioli pawb sy'n galw Cymru'n gartref. Ni fydd Sefydliad San Steffan byth yn gweithio i Gymru. Dim ond ei hun y mae'n wasanaethu. Dim ond Plaid Cymru all adeiladu Gymru i bawb. Y gaeaf hon, rhowch eich ymddirieaeth mewn blaid sydd ar eich ochr chi. Y gaeaf hon, Rhowch eich ymddirieaeth ym Mhlaid Cymru ac y Cymru allwn ni adeiladu gyda'n gilydd.
Wnei di neud priodas 5000?